E te Ariki, whakapainga ki a koe mō te rangi hou nei, i a mātou e huihui mai nei i te whakapono o tō kōrero i te Paipera Tapu, arā, ki ngā kōrero a Matiu. Ahakoa te te kaha me te ngāwari a tātou wairua, e whakapono ana koe i a mātou e hui mai i ngā rōpū tuarua, ngā rōpū tuatoru, ka tae atu koe ki tō mātou waenganui ki te whakapae tō mātou kōrero karakia hoki i tēnei ata. Nō reira, e Pā Whakamoemiti ki a koe, i a mātou katoa, i a mātou e kōrero atu ki a koe. Ka haramai ahau ki a koe me te ngākau, he ngākau tino kī uh, i te whakamoemiti me te whakawhētai. Arā, he tapu koe, he kaha, he pono i roto i o ara katoa. Auē te Ariki, ka hiki ake taku reo ki te whakahōnore i a koe, ā, ko koe te tīmatanga me te whakamutunga tōku hēpara, tōku rerenga, tōku kaha hoki. Auē te Ariki. E tino koa toku ngākau i naianei, te harikoa hoki i ahau e noho ai ki te korere atu ki a koe. Maumahara mātou whakaaro ki a tātou whānau kei Aotearoa, te whenua matua. i tō mātou whānau he āhua mamae i ō rātou hinengaro i tēnei wā. Rātou whānau e mamae ana i te hohipera, whakapai rātou e pā. Mea o rātou whānau i te taha o a rātou whānau kua wehea ki te pō, ā, nō reira whakapai ā rātou whānau ki te whakangāwari i ō rātou ngākau i tēnei wā. Auē te Ariki! Ka whakawhetai ahau ki a koe mō te koha o te oranga, mō te rīpeka o Ihu Karaiti, me te toto kahurangi, te toto whakapae kua horoi ahau, kua hou ai ahau. E hoki anō ka whakawhetai mō te manawa ora i tēnei rā, me te hauora, ki te whakapai i tātou i ngā wā katoa. Aue te Ariki, ka inoi ki a koe kia tau mai tau whakamarumaru ki runga i tōku whānau, whakapai taku wāhine rangatira, te, te matua a tātou tamariki, te katoa ta whānau nei, uh, ki te rangimārie me te kaha ki a ia. Tiakina aku tamariki ki te matauranga me te maia, karapotia aku mokopuna, rātou e moe tonu, rātou he rite tonu ki te pōhatu, ki te moe, engari me ngā whakatupuranga katoa e haramai ana. ki ō anahera, puritia rātou kia ora te tinana, te hinengaro, me te wairua. Tiakina tōku whānau whānui, whānui uh, i Aotearoa, uh, me konei kei te whenua o te momoia, uh, me te hunga i ngā i ngā whenua ki te whawhai i ngā hoari i aua wāhi i tēnei rā. Maumahara te hunga e mamae ana, me te hunga e taumaha i ana i te pōuri, ka inoi ahau mō te whakaora, te tūmanako, Me te whakahokinga ora. Ā, nō reira, Epa, ka tuku atu ahau i a koe, i aku mahere me aku momoeā, ki a koe, kia hāngai katoa aku hikoi ki tō hihia, whakaakona ahau ki a mahi, ā, hei pononga kaua ki te whai i aku aka are, Kia noho taku inoi o ia ra. Kia iti iho ahau e te Ariki, kia nui ake koe, a no reira, tino taha no ake ki te mutu o tēnei karakia ki a koe, nō reira e pā anō hoki ki te whakawhētai ahau mō tau whakarite i ahau, ahakoa i roto i ngā whakamātautau, ngā pouritanga, aue me ngā wā tātari, ka whakawhētai hoki ahau mō tau tapahi kia hua ai ahau i ngā kupu pūmau. Ka whakawhetai mō ngā rāorao e whakapakari ana i ahau me ngā manaakitanga e mahara ai aku ki tō pai. Nō reira e Pā, whakakī hou mai i ahau, whakaariaha i roto i ahau te ngākau hihiri mō tō kupu Me te hiakai ki te inoi, me te maea ki te hikoi i roto i ngā mahi i whakaritea mai e koe me uh, hikahea tēnā mō, mō, mō ahau i mua tonu i oku whanaungatanga. Anō reira e pā. He tino mihi ki a koe mō tēnei rangihau i raro i to ūpokotanga. Ko koe te ingoa tino ātaahua, te ingoa anake i te ao ātea, i ngā wā katoa e pā. Me tono ā mātou ngākau whakaaro hoki ki a koe, ki te haere ki mua tātou i runga i tēnei ara, nō reira i raro i tō ingo tino ātaahua āe āke nei. Āmene.